מסכת שקלים פרק א' משנה ד', זאגט די משנה אמר רבי יהודה היד בן בכרי ביבנה, ס'איז געווען א תנא וואס האט געהייסן בן בכרי און ער האט געזאגט עדות אין יבנה, אין שטאט יבנה ווען די בית דין איז געווען אין יבנה האט ער געזאגט עדות אז כל כהן ששוקל אינו חוטא, א כהן וואס געבט מחצית א שקל טוט נישט קיין עבירה, ס'איז נישט געפערליך, וואס הייסט? זיין חידוש איז געווען ערשטנס אז א כהן איז נישט מחיוב צו געבן קיין שקלים. ווייל אין די תורה שטייט כל העובר על הפקידים אלעמען וואס מען ציילט, און מבין עשרים שנה ומעלה נאר אלע וואס מען ציילט פון צוואנציג יאר, אבער כהנים וואס מען ציילט אדער פון דרייסיג טעג אדער פון דרייסיג יאר, ביי די לוויים, זיי דארפן נישט געבן קיין שקלים, אבער ער זאגט איך וואלט געמיינט אז ווייל זיי דארפן נישט געבן מעגן זיי נישט געבן, ווייל עס וועט אויסקומען אז זיי זענען נישט פון די ציבור, און ווען זיי געבן געלט און מען קויפט מיט דעם א קרבן ציבור, קויפט מען א קרבן ציבור מיט מענטשן וואס זענען נישט מחיוב, מיט געלט פון מענטשן וואס זענען נישט מחיוב. איז זיי מחדש אז זיי מעגן געבן, ס'איז נישט קיין עבירה, זיי מעגן געבן, ווייל ווען ער געט עס אוועק פאר אן ציבור, געט ער עס אוועק און ס'געהערט כאילו פאר די גאנצע ציבור, און ס'איז נישט געפערליך. אמר לו רבי יוחנן בן זכאי, האט רבי יוחנן בן זכאי אים געזאגט, לא כי, ס'איז נישט אזוי, ס'איז נישט ריכטיג, פונקט פארקערט, אלא כל כהן שאינו שוקל, חוטא, א כהן וואס געט נישט קיין שקלים, ער טוט א עבירה. פארקערט, כהנים מוזן געבן שקלים. פארוואס? ווייל די פסוק כל האוהב על הפקידים מיינט נישט צו זאגן יעדע איינער וואס. אזוי ווי מען האט גערעדט יעדע איינער וואס מען ציילט ביי צוועלף נאר קאלא אויוועיר מיינט קאלא אויוועיר אלע וואס זענען אריבער די ים סוף על הפקידים הייסט אלע וואס מען האט געציילט ס'איז געווען וואס מען האט געציילט פון צוועלף יאר ס'איז געווען וואס פון צוואנציג יאר ס'איז געווען וואס מען האט געציילט פון דרייסיג יאר אבער אלע זענען אריבער די ים סוף און אלע דארפן געבן שקלים. לייגט באטניר צו אז אפילו אין פסוק ביי פרשת פקידי שטייט פונקטליך אויסגעחשבונט וויפיל ס'איז געווען דארטן די האלבע שקלים און דארט האט מען נישט געגעבן שבט לוי, זיי האבן שבט לוי נישט געגעבן דען ס'איז געווען פאר די אדונים, אבער ווען מען נעמט תרומה פון כלל ישראל אויף צו קויפן קרבנות ציבור וואס דאס איז די מחצית השקל וואס אונז רעדן אין אונזער מסכתא וואס מען געבט יעדע יאר מחצית השקל אויף צו קויפן די קרבנות דאס דארפן אויך די כהנים געבן. אלא, זאגט די משנה ווייטער, רבי יוחנן בן זכאי זאגט, נאר שהכהנים דורשין מקרא זה לעצמם, די כהנים האבן א דרש פון א פסוק, זיי זאגן אז זיי זענען פטור צו געבן שקלים ווייל זיי האבן א דרש פון א פסוק וואס זיי האבן זיך אליין געמאכט, און ס'איז נישט ריכטיג. זיי האבן גע'דרש'נט אזוי, שטייט אין פסוק וכל מנחת כהן, יעדע מנחה וואס א כהן ברענגט, כולל תהיה, דארף מען ארויפלייגן אינגאנצן אויפן מזבח, לא ישרי אוכיין, מ'טאר נישט עסן די שיריים. א נארמאלע איד, נארמאלערהייט ווען א איד ברענגט א קרבן מנחה, נעמט מען א קומץ, מען לייגט עס אויפן מזבח, און די איבעריגע עסן די כהנים. זאגט די תורה, ווען א כהן ברענגט א מנחה, נעמט מען אראפ נאר א, לייגט מען די גאנצע ארויף אויפן מזבח, און מען טאר פון דעם, די כהנים טארן פון דעם גארנישט עסן. עס זאגן די כהנים אזא פשעטל, הואיל ואומר אשתי הלחם ולחם הפנים שלוני, ס'איז דאך דא דריי סארטן מנחות וואס כלל ישראל ברענגט, ס'איז דא א קרבן עומר, א מנחת עומר, וואס דאס ברענגט מען די ערשטע טאג חול המועד פסח, און מען נעמט אראפ א קומץ און מען לייגט עס ארויף אויפן מזבח און די איבעריגע עסט מען. ס'איז דא נאך איינס וואס איז שתי הלחם, דאס איז צוויי ברויט וואס מען ברענגט שביעית צוזאמען מיט צוויי שעפעלעך, די צוויי שעפעלעך מאכט מען א קרבן שלמים, שלמי ציבור, און מען לייגט ארויף, מען שפריצט די בלוט אויפן מזבח, מען לייגט ארויף די איימערים אויפן מזבח, און די שתי הלחם עסט מען אויף. און ס'איז דא לחם הפנים וואס מען לייגט יעדע שבת לייגט מען ארויף אויפן שולחן און א שבת שפעטער נעמט מען עס אראפ און ס'איז דא דארטן צוויי לעפעלעך, און צוויי לעפֿלעך בוזיחי לבֿונה, צוויי לעפֿלעך פֿון לבֿונה, דאָס לייגט מען אַרויף אויפֿן מזבח כאיליע אַ קומץ, און די איבעריקע די לחם הפּנים עסט מען. עס איז דאָ דרײַ מנחות פֿון די פֿון גאַנץ כּלל ישראל פֿון די ציבור וואָס מען עסט די שיריים, מען נעמט אַ ביסל, בײַ די עומר איז עס אַ קומץ, בײַ די שתי לחם איז עס די בלוט פֿון די שתי כבשים, און בײַ די לחם הפּנים איז עס די שתי בוזיחי לבֿונה, אָבער די איבעריקע עסט מען אויף, און און אויב זיי די כּהנים טענהן אַז אויב זיי וועלן צאָלן, פאר די קרבנות ציבור זיי האבן געגעבן א מחצית השקלים פון דעם וועט מען קויפן די קרבנות ציבור און איינע פון די קרבנות וועט זיין די דריי מנחות וואס מען רעדט איז ווערט מען הייך נעכלים ווי וועט מען עס קענען עסן ווייל די ווייל ס'איז דאך דא א פסוק אז די מנחות פון כהנים טאר מען נישט עסן די שיריים איז וועגן דעם זאגן די כהנים אז אונז טארן נישט געבן קיין מחצית השקל ווייל אויב יא וועט מען נישט קענען עסן די שיריים פון די עומר שתי לחם עליכם הפנים. אבער די אמת איז אז ס'איז נישט קיין ריכטיגע טענה, ווייל דאס וואס די תורה זאגט כולל תהיה אז די מנחה די שיריים פון די מנחות פון די כהנים עסט מען נישט, דאס איז נאר ווען זיי ברענגען אליין, אבער ווען זיי ברענגען צוזאמען מיט די גאנצע ציבור דעמאלטס מעג מען יא עסן. זאגט די בת ענירה, די הלכה איז אז כהנים דארף מען יא געבן מחצית השקל, אבער אזוי ווי מ'האט געזען אין די פרידיגע משנה, א משכון נעמט מען נישט פון זיי מפני דרכי שלום.